Ирыстоны табуйаг хыхбӕстимӕ абон дӕр йӕ арф ӕмӕ фӕрнӕйдзаг уидӕгтӕй баст у алы ирон мыггаг дӕр. Бӕрзонд хӕхты хъӕбысы кӕд тызмӕг ӕмӕ зын уавӕртӕ уыдис, уӕддӕр ирон хъӕуты цард кӕддӕриддӕр уыдис тынг аив ӕмӕ цымыдисаг, ӕхсӕнады мидисджын ӕмӕ рӕсугъд ӕгъдӕутты фӕрцы. Уыцы ӕгъдӕутты уагӕвӕрдтӕ ӕмӕ царды фӕтк ӕххӕст кодта хъӕубӕсты алчидӕр. Ирон ӕгъдау домдта се ппӕтӕй дӕр кад кӕнын хистӕрӕн, сылгоймагӕн, кӕстӕрӕн, уазӕгӕн ӕмӕ ӕххуыс кӕнын кӕрӕдзийӕн. Ӕппӕт хъӕуы цӕрджыты кӕрӕдзимӕ ӕнгомдӕр бакӕнынӕн та уӕлдай хуыздӕр мадзал лӕвӕрдтой иумӕйаг ӕппӕтадӕмон бӕрӕгбӕттӕ. Ирон адӕмы уыд бирӕ дзуӕрттӕм кувӕн бонтӕ дӕр ӕмӕ афӕдзы афӕдтимӕ баст бӕрӕгбонтӕ дӕр. Бӕрӕгбонӕн йӕ сӕйраг мидис уыд, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, куывдыгъдӕуттӕ ӕххӕст кӕнын. Фӕлӕ ма-иу уыцы бон фӕсивӕд архайдтой алхуызон ерысты дӕр. Ӕвдыстой сӕ арӕхстдзинад хъазты мидӕг кафын, зарын ӕмӕ фӕндыры цӕгъдынӕй. Фӕлвӕрдтой сӕ хъару хъӕбысӕй хӕцынӕй, згъорынӕй, дур исынӕй, фӕтыхсынӕй, бӕхтыл дугъы уайынӕй. Сӕ архайдмӕ лӕмбынӕг кастысты хистӕртӕ ӕмӕ сын аргъ кодтой. Хуыздӕртӕн лӕвӕрдтой кады нуазӕнтӕ ӕмӕ лӕвӕрттӕ. Уый уыд рагон рӕсугъд ӕгъдау, ӕмӕ алы хӕдзары бинонтӕ дӕр архайдтой сӕ кӕстӕрты алцӕуыл ахуыр кӕнын. цӕмӕй хъӕугӕ миниуджытӕ рӕзгӕ уды хуыздӕр парахат кӕной, уый тыххӕй сывӕллӕттӕн хуыздӕр мадзал уыдысты ирон национ хъӕзтытӕ. Йӕ сабибонты бирӕ хъӕзтыты хорз архайын чи базыдта, уый уыдис цӕттӕ цыфӕнды зын ерыстӕм дӕр. Хъару, ӕхсар, арӕхстдзинад, фӕразондзинад, ӕрхъуыды, сырхзондзинад Бирӕ ахӕм миниуджытӕй хайджын кодтой сабийы ирон национ хъӕзтытӕ. Уыдон сабиты ӕмзӕрдӕ кодтой, ӕрдзимӕ сӕ бастой. Уыцы иудзинад сӕ кодта цардхъом ӕмӕ цардбӕллон. Уыимӕ алы хъазт дӕр сывӕллӕттӕн сӕ хъарутыл хъару ӕфтыдта ӕмӕ сӕ разӕнгард кодта фылдӕр сӕхи фӕлтӕрынмӕ, сӕ арӕхстдзинадыл зӕрдиагӕй архайынмӕ. Ирон адӕмы национ хъӕзтытӕ уыдысты тынг бирӕ. Абон уӕ хонӕм бакӕсын уыдонӕй цалдӕрмӕ.
Ӕсхӕс куы бандӕрти бӕрнӕгад. Алкӕмӕн дӕр йӕ бар у, ӕз куы зӕгъон, ахӕдзыстут, гад ахӕдзыстут. Ама аласат, дӕлӕ хахмӕ, сымах адоны. Мах та доны дӕлӕуд хахмӕ цӕттӕ стут? Мах та...
Ацы хъазт тынг цӕуы сывӕллӕтты зӕрдӕмӕ. Иуӕй у хъӕлдзӕг, иннӕмӕй дзы дыууӕ къордӕй фӕлварынц сӕ тыхтӕ, ӕмӕ уый се ппӕтмӕ дӕр гуырын кӕны йе рыснкъарӕнтӕ. Ацы хъазтӕй фӕхъазы, йӕ тыхӕй йӕ ныфс чи хӕссы, уый, Ерысты архайды фӕрцы сывӕллӕттӕ фӕтырнынц зындзинӕдтыл сфӕлтӕрынмӕ, сӕ хъару бавзарынмӕ.
лӕппутӕ та ахъазан къуызимонӕй. Дыууӕ хъуамӕ чи хъазы, уыдон гъӕдихой дыууӕ къорды. Фыццаг иу къорд лӕууы Къулыл ӕрбынфӕд-фӕдыл иннӕ къордтӕ сты гӕпгӕнджытӕ. Хъӕумӕ багӕпп кӕной сӕ сӕрыл. Чи гӕпп кӕны, уыдонӕй иу куы ахауа ӕмӕ зӕхмӕ куы андзӕва, уӕд лӕууы къулы рӕбын, фыццаг чи лӕууы, уый бӕсты, фӕстаг чи лӕууы, та цӕуы гӕпп кӕнынмӕ. Иуы дӕр гӕпгӕнджытӕ куы багӕпп кӕной ӕмӕ дзы иунӕг дӕр куы нӕ ахауа, уӕд чи лӕууыди, уыдон хъӕумӕ разилой ӕмӕ йӕ бахӕссой хахы рӕбынмӕ. Куы нӕ сӕ бахӕссой, уӕд чи лӕууыди къултӕ, уыдон фӕстӕмӕ слӕууыдысты гӕпгӕнджындӕртӕ, фӕстӕмӕ слӕууыдысты. Куы сӕ бахӕссой ӕмӕ куы нӕ ахауой, уӕд та гӕпгӕнджытӕ слӕууыдысты къулы рӕбын, чи лӕууыди, уыдон та гӕпгӕнджытӕ. Сомы тер та ахӕм хъӕстӕй ахъазӕм.
Ацы хъазты сывӕллӕттӕ фӕлтӕрынц сӕ къӕхтӕ, сӕ уӕрджыты нуӕрттӕ, сӕ цӕнгтӕ, сӕ чъылдым ӕмӕ астӕу нуӕрттӕ. Хуыздӕр кӕны зӕрдӕ ӕмӕ рӕуджыты куыст. Сывӕллон ахуыр кӕны, гӕпп кӕнын, цӕстынгасӕй абарын, хуыздӕр кӕны йӕ фезмӕлд. Фӕлтӕрынц куыд йӕ норттӕ, афтӕ риуы ӕмӕ хуылфы дзаумӕттӕ дӕр, раст ӕмӕ фидар кӕны астӕус дӕр.
Ацы хъазт у барджытыхаг, йӕ мидис уый мидӕг и, ӕмӕ барӕг хъуамӕ баззайа уӕле, иннӕ барӕг ӕй хъуамӕ раппара. Ме чи раппара, уый рамбылдта, уый фӕтыхджындӕр и йӕ барӕгыл. Бамбӕрстат мӕ? Хамā dēļ aqāžam sai, Kīvu kaimā! Hamā! Hamā sai! Кат! Ама!
Ацы хъазт хорз у лӕппутӕн хи ирхӕфсынӕн. Ахуыр дзы кӕнынц сырддзинадыл, сӕ хъарутӕ ӕвзарынц,

Ирон адӕммӕ рагон заманты фӕстӕмӕ национ хъӕзтытӕн стыр ахадындзинад кӕй уыд, ууыл дзурӕг у алы комы дӕр кӕй баззад стыр хъазты фӕрсты кой. Нарты заманӕй зындгонд у зилахары фӕзы ном, хъуыстгонд уыдысты къобы фӕз ӕмӕ поты фӕзы нӕмттӕ. Уым иу ӕнӕхъӕн дзыллӕ адӕм ӕвзӕрстой сӕ хъарутӕ, кафтӕй, зардӕй ӕмӕ алы ерыстӕй. Уыцы ерысты архайынмӕ-иу алы комӕй ӕрвыстой сӕ хъаруджындӕрты, сӕ сӕрӕндӕрты. Уый размӕ та хӕхбӕсты, сӕрибар фӕзуаты, сывӕллӕттӕ ӕрвылбоны хъазтыты руаджы сӕхи цӕттӕ кодтой фидӕны фӕлтӕрӕнтӕм.
Чукай афтӕ хъазгӕ у, чи хъаз, уыдонмӕ ис дӕргъмӕ иу метр лӕдзгуытӕ ӕмӕ йыфӕстӕ сыппар схӕлдтӕ, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ базоныс, чи уыдзӕнис амонӕг. Ӕмӕ уый сӕвӕры гыццыл лӕдзӕг Чука, дӕс фынддӕс сантиметры, ӕмӕ йыфарс ацӕуы. Ӕмӕ чи хъаз, уыдон та кӕрӕдзийы фӕстӕ хсынц лӕдзгуыты. Ӕмӕ чука куы акъуырынц, уӕд хъуамӕ амонӕг чука сывӕра ӕмӕ искӕй лӕдзӕг райса. Ӕмӕ ӕнӕ лӕдзӕгӕй чи баззайой, та уыдзӕнис амонӕг. Рацӕут, рацӕут, ахъазӕм. Цом, цом, цом, цом.
Ацы хъазтӕй сабитӕ ахуыр кӕнынц нысан бынатмӕ раст ӕхсыныл, исты дзаума комкоммӕ ӕппарыныл. Уымӕй бӕлвырд кӕны сӕ цӕстбарст, фидар кӕны се уӕнгты змӕлд, рӕзы сӕ арӕхстдзинад. Ацы хъазты сывӕллӕттӕ сӕхи ирхӕфсынц, ахуыр кӕнынц цырддзинадыл.

Алы адӕмӕн дӕр йӕ культурӕйы айдӕнау фӕзыны йӕ удыконд, йӕ миддуне, йӕ дунембарынад ӕмӕ йӕ хъару. Национ хъӕзтытӕ дӕр сты культурӕйы ахсджиаг хай. Ирон адӕм стыр аргъ кодтой сӕ бирӕ ӕмӕ йӕ цымыдисагдӕр хъӕзтытӕн. Пайда сӕ кодтой, архайдтой дзы стырӕй, чысылӕй.
Лӕппутӕ, ӕртӕ ахъаз ӕмӕ ахӕм хъазтӕй. Зиллаг ныныв кодта, ӕмӕ дзы Йӕ астӕуӕй цалдӕр лӕппуйы лӕууынц, ӕмӕ сӕ иу лӕппу та сӕ хъахъхъӕнгӕ кӕны. Йӕ ном та у хъахъхъӕнӕг. Ӕмӕ хъахъхъӕнӕг та кусы, цӕмӕй гӕпгӕнджытӕ ма багӕпп кӕной зилӕгы мидӕгмӕ. Ӕмӕ йӕ куы бакӕна йӕ хъахъхъӕнӕг, уӕд та чи гӕпп кодта, уый йӕ бынаты лӕууыдис. Ӕмӕ лӕугӕ чи кодта, уый гӕппгӕнӕгы бынатмӕ цӕуы, хъахъхъӕнӕг та чи уыди, уый та гӕппгӕнджытӕм цӕуы, ӕмӕ афтӕ хъазт цӕуы дарддӕр. Та-иу та хъазӕм лӕппуты.

Ирон национ хъӕзтытӕн сӕ иутӕ уыдысты хиирхӕфсынӕн, иннӕтӕ хъару ӕвзарынӕн ӕмӕ алы миниуджытӕ фӕлтӕрынмӕ. Уыимӕ ирон ӕхсӕнады кӕддӕриддӕр кӕстӕрты разӕнгард кодтой алыхуызон хъӕзтытӕй хъазынмӕ, ӕмӕ уый уыди сӕ хъомыладон куысты ӕхсызгон хай. Уымӕн ӕмӕ ирон хъӕзтытӕ ахъаз уыдысты сывӕллӕтты хсӕн парахат кӕнын иудзинад, ӕфсымӕрдзинад, уӕндондзинад ӕмӕ бирӕ ӕндӕр хӕрзӕгъдаудзинады миниуджытӕ райсынӕн.

Хъазт цӕуы ахӕм хуызы: хъӕуы ссарын фондз гыццыл дуры ӕмӕ райдайын хъазт иу хъуамӕ сыппарай ӕмӕ цыппар зӕххыл рывӕрай. Иу фелвас, иннӕ фелвас ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Счет та

Национ хъазт у диссаджы пайдахӕссӕг мадзал. Хъазт архайгӕ сывӕллоны зӕрдӕмӕ бацӕуы зӕрдӕрухсдзинадимӕ йӕ адӕмы миддуне ӕмӕ хи ӕмбарынад. Хъӕзтытӕ уыдысты алыгъуызон. Кӕцыдӕр хъӕзтыты пайда кодтой дзыхӕйдзургӕ сфӕлдыстадӕй, ӕмбисӕндтӕй, Уыси-уситӕй уыдоны руаджы ахуыр кодтой дзырдарӕхстдзинадыл. Уыдис зонд ӕмӕ ӕрхъуыдыйӕ пайда кӕнын кӕм хъуыди, ахӕм хъӕзтытӕ. Уӕдӕ царды мидӕг лӕппу фӕсивӕд ӕнӕмӕнг цӕмӕ хъуамӕ арӕхстаиккой бӕхыл бадын, хъӕбысӕй хӕцын, Рӕстдзӕвин уӕвын, уыцы хъӕзтытӕ та уыдысты сын уӕлдай уарзондӕр. Бӕрӕгбӕтты ӕмӕ ӕвдӕлон рӕстӕг-иу сӕхи хъӕзтытӕй ирхӕфстой алы кары адӕм дӕр.
Къула ис цалдӕр хуызы хъазтӕ. Йӕ кӕмӕ хъазӕм, уымӕй хъазгӕ у цалдӕрӕй. Цӕмӕй ахъазӕм къулӕй, тӕн хъӕуы йӕ фарсы нӕмттӕ зонын. Мына-иу сахай се ппӕтӕй тыхджындӕр у. Йӕ фӕстӕ цӕуы тӕу. Йӕ фӕстӕ цӕуы фыр мӕсыг. Йе ркӕмӕй хъазыдыстӕм, уыцы хъазты хъазгӕ у афтӕ: ӕрӕвӕрдтам фӕйнӕ къулы, къулы кӕрон ӕмӕ рабарстам, кӕцӕй цӕудзыстӕм, уый. Ӕмӕ дарддӕр къултӕ ӕрӕмбырд кодтам ӕмӕ сӕууилӕм. Ӕмӕ кӕмӕн тыхджындӕр рахауа, уый цӕудзӕни фыццаг. Фӕсте куы рабӕрӕг уой, чи куыд цӕвдзӕни, уӕд скӕндзыстӕм хахх ӕмӕ уыцы хаххӕй цӕвӕм хъултӕм. Куы йыл суайа ӕмӕ куы ратӕха хъул, уӕд ӕй исыс ӕмӕ та ногӕй хаххӕй цӕвыс. Куы нӕ акъуырай, уӕд та иннӕ цӕвы. Вӕййы ма куы суайа къул, уӕд ратӕх ӕмӕ слӕуу йе сахыл, йе тӕуыл. Мудоныл куы слӕууа, уӕд кӕм слӕууыди, уырдыгӕй та ногӕй цӕуыс. Вӕййы къулӕй ратӕхы, моломӕ стӕхы, ме мбализӕн ис ме рацахсын, ме кӕм рацахсай, уырдыгӕй та цӕвыс. Цом, Херо, цы хъазтӕй ахъазӕм? Цом, цом, ахъазӕм.